Tinati ndakatanga kurima muna 2013 asi mukumashure kuti nditange inini ndaishanda papurazi raSolomon Tawengwa pandaienda kunoshanda ipapo saka titi 2013 pane mwana wakanonzi Owen wathe late mayor akada kuchererwa makomba ematereti mabreya tereti saka takadaidzwa ndobva tanochera takawanda saka akazoita kunge anonoka kuita mapayments ndobva washandi wastrike papurazi tano isusu hatichaenda kushanda pano kusvika tabhadharwa saka ini ndakabva ndaenda paari ndobva ndanokumbira ndoti hano mr oyo ndokumbirawo hangu kuti inini sezvo mune mafertilizer akawanda panapa pamuripo wangu ndipeiwo mafertilizer ndokubva abvuma ndobva andipa 13 bags dzinoti mahecta 10 macompounds macompound c ne3 maam ndobva ndabva ndibva ndaenda kumba ndobva ndanotora ngoro bcause kubva papurazi ipapo kuenda papurazi yamhama wangu inini pari kuma 8 kilometers Ndakwanisa kutakura fertilizer yangu but time yakange yapera makanga mava muna December. Eh, ndakabva ndaenda paneighbor wangu ari panext anonzi Sithole ndobva ndanokumbirawo iye ane matractor ake ndikaita mukoma ndoda uri mufodya nditangewo maprogram ndobva anditi haura ndokubatsira une nedhiziri asi ndichakurimira mahara sezvo uri nherera bcause baba wangu wakanga wakashaika 1995 ndokubva andirimira mumunda ndobva ndasima tobacco iyoyo seizvo yakange iri mumashure yakandibhadhara zvanzi zviri at average ndobva ndachidiscover kuti no inini tobacco yaina nyatsondibhadhara fanira zvandaiona maprice aitwa iwo amwe nenyaya yekuti ndakange ndainonoka saka ndikati ano gore zvara rinonoka kupera ndigandigadzire macorrection e, ndaishanda ini namai wangu netwazukuru twangu for hecta iyoyo ndakadzoka ndiva ndasikoisa seed yechipiri ya 20 ndakurima 2014 right ndaisa seed iyoyo ndakati wedzerei seed ndiva ndaisa seed ye2 hectares Kamari kanga yandakange ndabata yaiesa handina chinhu chandakatenga kunze kwekutenga mafertilizer nekuenda kumaneighbors kunobhadhara matruck kuti ndikwanise kurimirwa. Handina kana chandakagona kuti nditenga kana boots chaiyo ndakanga nditori neboots yandaitosonga newaya chaiyo. But ndakangoti ndada kusvikawo pandaiona vamwe vakisvika bcause ndandane picha yekuti farming inosvitsa vanhu kumberi. ndo picha yandakanga ndanayo because ndaiona mumafamasi airimo nekuvhunzawo kuti ndodii ndodii ndichibatsirwa saka ndakachienda patwo hectis ndopandakatanga kuti sumukirei ndakarima two hectis e, dzikandipa yield yekuma 3500 kgs per hectare average price yangu yakaenda kuma 380 ndopandakatanga kuti batei mari yanga iri nani third year ndopandakaenda kucompany yainzi midriver ndobva ndanokumbirawo kucontractwa ikoko but semunhu aitarisirwa pasi muraini manje vanhu vainyora magromis ma madomeni ayo anga ari emuraini wakada kuedza kuda kunditsikira tsikira kuti haa uri mwana mudiki bcause ndakatanga kurimawo ndiri mufana semunhu anga asinganyazoenda kuchikoro bcause ndakutowanda apa ndopane upenyu hwangu Ndaka ma, magromise akanditsikirira ndobva ndabva ndega ku kupurazi purazi rana mama rekumarondera kumash east right ndobva ndabva ikoko ndibva ndauya kuno kuharare ndaitobvunza kuti ndofamba sei boza racho ndaisaiziva ndichibudariwa ndifamba kwakadai kwakadai svika ndasvika paagirikura uko iri kumaindasi ekuzbc uko ndasvika ikoko ndakasvikoona muchina akanga ari muridzi wekambani ainzi midrive ndibva ndasvikoona usikana wanga uri pareception ndibva ndataurira kuti andoda kurimo five hectares zvikanzi hapana paisa hatipe munhu anorima asina tractor because torima makumisha anotangira pafive hectares ende budget yedu yehecta budget yavo yaitangira pathree and half ichikwidza saka taiwe yakaibva yaenda kuma 17 to 20000 ende waida munhu anga aine history mustatement yebhengi akambenge akabata mari ipi iyo yavaindipa iyo but ini ndandisina zvinhu izvozvo bcause mari yandandabata kumashure kwainga isina kusvika pa 20000 yavaida Ndokubva nda wanditi hazvitomboite tu contract hapana apa zvawakaudzwa nemadhume nako ku, kumusha ndobva ndangokumbirwa ndati hako mukangondita kuti ndiinde kumuchina ndinotaura naye muchina wacho iyeye ndobva waramba saka ndakaramba ndakagara muofisi mawanda kubuda ndobva watanga kutondituma kunzi inotitengerawo sadza pamoja pa ndobva ndaenda msikana wacho anga ari painzi grace biningi ndobva ndaenda vakutonditi sekuru zvakanzi unoyera mutupo wakafanana wamai wangu saka kuti sekuru wangu ndobva ndanotenga sadza riya nemvura nemari yavo ndobva ndauya abva atonditengerawo sadza ndobva ndadya saka muchina uya akazodzika but uyu mukomana ndamuona pane chii pane time muridzi wekambani wacho uyu ndamuona ane time chii ndobva wakuseka zvanza wakutotaura muchina zvanza no uyu atakuda chikwereti e, asi zvinhu zvake hazvikukodzera timupe chii chimbichikwereti ende mwana mudiki ndibva muchina uya ati awo unorimira kupi ndoenda mutsanangurira kuti andorimira marondera zvanzi uda chikwereti chemari ini enda munda mutsanangurira zvikanzi haa nemuchina uya uya zvikanzi ko baba wako wari kupi ndikati haa baba wangu ini wakafa bcause ndakaberekwa 1990 baba wangu wakafa 95 ndikati baba wangu wafa 95 years zvikanzi awo ndibva audza wa management yake zvanzi mupei chikwereti Kana akati akafoira kubhadhara chikwete chacho ndini ndozvibhadhara because ndiye anga ari muridzi wecompany. Musiye mfanwa yaa asumukewo because aiona zvandanga ndiri zvacho natory munhu aitira asi unotongoona kana ganda remunhu kuti yaa zvakarema. For sure ndakabva ndakabva ndasainirwa chi ndiye akabva atongosaina ega iye muchina wacho. Bva asandisainira contract. Ndini the first because company yaitanga kuuya ndini the first person yekutanga kutopiwa makuponi edizeri akabva angoenda pamota pake bva anditora makuponi edizeri. bva ndipa makopo nedizera anga ruma 1000 chivanza usabhadhare ndokubva nda ndadzokera kupurazi ndobva ndanotaura maneba angu aya kuti no ndazopiwa fezvetizi saka mamwe mafarmers akanga ari at level yekuti aibatwa ma 20 000 akanga akarambirwa akabva aita jealous kuti ano seiwo waita sei wapiwa chikwereti Saka ndakauya kuno kunzwa ndahaya rori ndobva ndazotakura mafetiraiza andanga ndapihwa nemushonga ndonzwa ndaenda nazvo kupurazi so ini ndakanga ndine mafetiraiza andakanga ndatenga inini pandanga ndatengesa chi tobacco ndobva ndaudza mama vangu ndati mama mafetiraiza ndakwatengesa andanga ndatenga nemari yangu ini because ndakangori mafive hectares but murume wakasosvika pamba futi ndichisvika nefetiraiza iyoyo because masista angu ainditarisira pasi akabva ati ano ah, Uyu mukomana uyu mama anotosa mombe dzenyu dzese because age yake haagoni kutora chikwere che 20000 saka hazvitomboite kuti titi mutendere izvozvo moms vangu vabva kuti a mwana angu inodzorera mafetrace nekuti chikwere unotoresa mombe dzangu pano but ini ndakange ndakutonyasoziva kuti apa ndobuda ndova handambopikisana mama wangu ndobva ndatoona mama wangu ano chima ndinokumbira kukambani kuti ndisare netu iri zidana ndakarima chi last season ndodzigona idzo zvanza idzo dzinodzigona ndobva ndatoona kuti ndinotaura kambani kuti ndozvandaitwa hazviite futi ndobva ndaenda pamuneba wangu mwana onzi choto so ndikati ashamwari ah, story jeumba kwedu yaita diki because dzimba zvishokwadi mapasina kwave nedzimba two dzeuswa ndokumbira kuti iwo ndichengetero feta zve three ndezimba kwako zvanzi aurit unondipa diesel ndakabva ndamupa koponi rechi refuel ndobva auya nemota yake bva atakura fertilizer iya yabva yaenda saka mama wangu wati fertilizer yatorwa nekambani yaita se yaenda right ndokubva ini ndane fertilizer yanda ndakatenga kudhara ndobva mumwe mukomana aita jealous anga atori murume mukuru kwandiri ndobva audza auya kwandiri zvanzi matanindanza kuti une fertilizer yaurira se yautengesa ndikati iyi ndinayo zvikanzi handodawo 10 bags bcause ndandakatenga tani yema, yema compound ese c etobhakwa ne6 maena iri ma2 hectares ndikati handofireze ndakatezomutaura chokwadi ndikati handofireze yandiri kubvisa inini yanda ndakaita sei yanda ndakatenga iye bva atofona kuna agronomist kuti mfanhonyama kapo yakutengesa mainputs right ndokubva auya makuseni bva andipa mari mukomana uya uya so iye anga atonzi nagrooms tikaona uya achitengesa mafetiraiza takutoatotoa tapani tobva tapa iwe handisi kuzviziva mukomana uya akazoya makuseni nengoro kuzotora chi fetiraiza afonera grooms anenge anga akamira about 100 meters kubva pai pamba pangori nechisango so ndobva asvika zvikanzi ndauya kufeteza yanga ita right ndobva ndapinda mumba feteza yaitaipiwa nemidriver anga ari masuperfet feteza yangu yanda ndakatenga yanga iri windmiri ndobva ndabudisa masaga echi ewindmiri yandakumba zvanzi aa ndipayo ndikati aiwa handigone kukupayo ndakapiwa nechi nekambani ndokupa angu ana ndatenga asiri kambani ah, akutopopota ndoti kurowa kuda kutondirova ive ndikati aa ah, mukoma kana muda kurowa munongorowa mari yenyu asina mbodya mari yenyu iri papi iri pano ndava ndatora mari yangu ndava ndamupa after 30 minutes agronomeso yasvika titonetsana paya paya bva ati chii ainzi bokosho andiva ndamutsanangura no inini ndakapuwa fertilizer ye5 hectares nemuchina but ndine fertilizer yangu yanda ndakatenga ini saka ndanda kuitengesa kuti ndibatsire mama wangu imba yavaiwaka kuti dzimba dzaidzurwa nendowo zvataita kumusha zvese ndipe mama wangu wese simende pai Umm zvanzi hawoo zvanzi ko iwo shamwari uyu akabva amutsiura zvanzi usaitire mwana chi utsinye zvanzi ko mukunetsa nei ndikati hatikunetsana nenyaya yekuti uyu aronditi ndipe masaga ayo saka bva uya anditi hauraiti matadi shanda ako ndabva murume uyo aenda iye akabva asimuka bva aendawo right e, mama wangu akabva wasimuka akaenda kuwanina mari chechi yechipostori atinoti matumba aya andiwa munana october aya bva waenda kuchechi Saka ndakabva ndangosara ndichibva ndaenda pa pane shamwari yangu ndati amana ndine mari yandoda kuti mundirimirewo munda ndibva ndabhadhara mari ye 5 hectares because diziri randinaro dhara ndibva munda wangu warimwa 5 hectares ndibva ndatotora vanhu vemaricho because vamwe vake ndaizana navo kuti taimboshanda tese kamapurazi ndatodaidza vanhu vanhu simbi dzinogona kunyatsa tese kunyasosunda chinhu after touya papurazi paya paya totoshanda ndopa mari dzavo toenda otoseka matadi wamurungu wamurungu right ndokubva Mama wangu wazodzoka wakadzoka after was matumba anti wama 14 days. Wakadzoka after 15 days. Wakasvika ndapedza kusima chi 5 hectares. Hanzvadzi dzangu dziya dzidza dzatanga futi kutaura momzi kuti ah, angosima ake mwana wenye hapana chinombobuda pano. But ndiri munhu akashanda uye neshungu nezvandaitwa nehanzvadzi dzangu. Mama wangu bva waskochema kuti ah, kunge ndakakutaurawo nekuti wewe tora toereza tigonozobatsirana isu panapa. saka ndibva ndaedza kuvanyengera kuti aiwa mums tendei pamari yelabour ndichishandirwa kanzi ayewa kune vanhu vakuru ana choto nana makama dzechaivo chaivo munhu ari kukurimira iwewe ari kurima two hectares ane tract iwe usina kana tract akurima five hectares sei but ndandine confidence yekuzoita hasa ndakuita panapa inini apa ndogoyesa kuzi ndaitonzwa simba racho plus ndaingokurawo ndichingonzwa kuti inini talent rangu inini musamu muupenyu hwangu ndofanira kuva munhu ane anoshanda saka tobacco yeye ndakaishanda ndichitya mari kambani yetika uya ndikaizotora mari kuno kuharare ndikazopinda bhingi kana drink raisanwa bcause ndaitya kuti ndikabisa mari ina moms vanonditi zvandakakutaura tara wakutoresa mombe dzangu papi mombe dzangu pano saka ndakabva ndapusha kusvika tobacco ye paiuya maagronomist avaiswa ndinyorera kuti ano percentage yangu inini because ndandakati mamunda pa next nemamwe farmers anga ari kusame company percentage yangu inini kubva ndikitanga kusima fodya kubata kwefodya yangu yaitambira kuma 90 something 95 kuma weeding futi kusora weeding yaitambira futi zvekuma 90 something because ndaigara munda makaita se makachena ndichika kuti ndifana tombotamba nebasa Saka ndakashanda zve what time yacho iyoyo semunhu akanga ari jera kutoshanda ino wacho ndaitoti chero wanhu mari sho wakauya ndikadaidza ndikandira kusakura ndikapiwa nema tin lines ndaitobatawo dzangu ten totosakura topedza wapedza ndozotanga kuona ndima dzani dzawo ndobva ndapa mari yavo iwei ndapara chitsotsi chese ndaichiziva kuti munhu akanga amanza anoita sei saka zvandaita ndaita vanhu vakasakura ndobva ndavati mune mutora mari after three days ndaitoziva kuti pa three days kana wanga wamanza so rinenge riri pai rinenge raapo saka ndakashanda kusvika tobva kuya ndai ndaihavhesisa zvakanaka yangu yekuhavhesisa ndakadaidza mwakomana wandaiziva igona kunyatsopisa fodya zvakanaka fodya yakabuda zvakanaka ndibva ndaunza mabills angu kumidriver yange ruzasi kwaboka uku saka muchina uyo akabva auya ega kuzotenga chi kuzotenga fodya yangu

hanzi eh, nyaya ye80 bills tinozoitaura pasegment riri kutevera mm. asi iko zvino eh, tiri kuona kuti mekurima 200 hectares dzinosanganisira mm. chibage beans wheat ende eh, munofanirwa kunge makamboendawo mamazuva musina chikafu musingadyeni muchida kuti mubudirire pane zvamuri kuita izvi mm. asi mungatichiudzewo here muchidimbu kuti vateerere vari kunzwa vanzwe kuti chii chakakusakisai kuti musvike pamuri nhasi yeah chikada ndisakise ndisvike pandiri nhasi ishungu yekuti ndakange ndine shungu yekuti ndakakura ndichitarisirwa pasi family saka ndakaita shungu dzekuti ndoda kuti ini ndiito munhu anonongedzerwa pano vamwe ndiite maut millionaire and eh, ndosaka ndaiedza kustrugula kuti nditsvage mari yekuti ndisvike pandakasvika even kana kutarisa mota yandofamba nayo chaiyo chaiyo inokundwa kudhura ne my equipments angu ari kufamba ishungu dzoda kuti ndiende mberi mm. thank you patrick the desire to be a millionaire hold on to those thoughts we'll be back shortly faith family

Patrick, welcome back to the show, and please continue the story from those 80 bales. Tell us, how did you go from one hectare to two, then to five, and now to 200 hectares? hanzi zvakafamba sei kubva pa 1 hectare 2 mhm. hectares 5 mhm. hectares now kuenda ku 200 hectares nyatsode demo raitinzwe chero ndibve pa 1 hectare ndichikwira kuenda pa 2 ndichibva ipapo ndichizokwira ndava 5 kusvika pandasvika nhasi eh, inonge ina uya ndaimbotaura yeshungu ye kuti ndiri munhu anga ane shungu dzekuda kuti usvikewo pari kusvikawo vanochiti takadzidza vari mufarming kana kuti vasiri mufarming saka ndiri munhu wekuti ndaiti ndikangobata mari yangu yese nanhasi ndikabata mari yangu ndichiri kuidzorera pafarming zhinji yacho ndozvekundisvitsa pandiri Ndisati rugare ruriko mberi. So tell me, Patrick, that sheer desire, the shungu, mm. if I can call it willpower, right? The willpower, the determination to succeed, to become a millionaire. I heard you say, not just a millionaire, but a multi-millionaire. Why? Where does it come from? And the shungu dzekuve multi-millionaire dzinobva kupi? Alright. Shungu dzekuva multimillionaire dzinobva mubasa rangu. Ndiri munhu anoda basa rake zvakanyanyisa. Saka basa rangu ndinozviziva kuti ini ndikabata calculator yangu iyo ndichicalculator. Ndinoziva kuti ndikasvika ndikarima hectage yakati handiteka. Ndikarima 200 hectares dzetobacco. Ndine maplans akawanda ndinofunga mumusoro mangu kuti zvangu zvikabalanza ndoda kurima zvinhu zvakafanana nahotculture akafanana namaorange citrus iyeyo. Ana mabanana saka ndinoita shungu dzekuti ndikangobata foni yangu ndikangoika kuti right hekita yemabanana inondipa mari ndobva ndati hekita yemabanana inini inondipa 50000 pagore ndobva ndati times 100 ndotoziva kuti inini ndichava millionaire but millionaire one day ndobva ndobva shungu yangu

mm -hmm. munorima zvimwe zvirimwa mm -hmm. e, mune, mune, mune mabhizimusi emashops mm -hmm. e, titaurire kuti kuti ku, ku, ku, kukura kwese kwamuri kuita uku zviri muri kuzvifambisa sei orit chakaita kuti ndiite zvemashops mupfungwa mangu zvakange zvisimo but inini pamunda pandairima pana mai munda wakanga uri mudiki saka ndaizorenda minda yemanebhasi Saka maneighbors akatanga kuita jealous zve zvekuti mufana uyu aita sei kuti mwana wake aimbotuma isu kuti enda unofudza mbudzi nhasi ndiye akusvika usikotipa chi otipa mari saka pamwe pacho ndaiti ndikada kurima ndaivharirwa kunze saka ndakafunga kuti ini kuti ndisazodone ndika ndiite shop bcause ndandisina land yandinoti ndeyangu kuti ndikaenda pamunda pachideme wakanditi agorona hazvichaite ndini ndini pandakaita sei

hanzi tiri kuona kuti muupenyu hwenyu muhistiri yenyu yamuri kutaura mhm. kune vanhu vakawanda vanga vaine majerasi nezvamuri mhm. kuita mhm. kuti muva kuti mukunde majerasi aya musvike pamuri nhasi makazvifambisa sei kuti vamwe vadzidze haa ah, zvandaiita inini hatiti ndaisavaratidza chinhu chenu kana zvati muneba wangu uyo wandachirendera munda ane zvakaipa zvaarundiitira ndaisamuratidza Ndaingozvininipisa ndichiziva kuti ndine pandoda kusvika. Ndaingokumbira njere dzakapiwa Soromoni naMwari ndodzandaikumbira kuti ano Mwari apa ndikundisei. So to bring that to a different point, maybe if I was to ask you, where are you going in the future? If you could tell me in the next, I believe you're 33, and I'm going to come mm. back and talk about your, your, your beginnings. But If you were to say as a 33 year old now, what's the next step for you when you become 40, when you become 50? Project yourself 20, 30 years ahead. What do you see? hanzi tiri kuona kuti ene zvimine makore 33 mm. tarisiro yenyu yakamira sei pamuchasvika 40 50 60 makore achingokwira achienda kumberi e, mune uono hupi wamuinawo Haa uona wandinawo ndewe basa rangu roda kuti ndingo kana tiri pachiwanhu chedu tinoti kupinda mukenani ndingori neshwiro chekuti inini ndine shwiro kuti mai wangu wamunhu akura ndoda kuchengetwa mai wangu ndichifamba ndakadaro mhm. eh, ndito neshungu yekuti ndofanira kubva kumash west ndakananga kumash east nehelicopter ne Pane shungu dzangu. Flying by helicopter between the yes, bombs. Sir. That's it. You've heard it. Yeah. Powerful, powerful, Patrick. So give us one goal, financial goal. By the time you are 60 years old, what is the financial goal you have? hanzi pamunenge masvika makore 60 pamari apa mhm. e, e, mune tarisiro yekunge makamira sei pamari pamunenge maakuma 60 years Haa pandosvika ku 60 years ini 50 60 years nditarisira kuti zvikafamba zvakanaka ndofana kunge ndava kurenjawo maybe 150 million to 200 million us dollars yes ndo shungu dzandinadzo on your way to being a billionaire yes from a multimillionaire to 200 million yes. us dollars

and it will come hanzi makore amuri kuti makore amuinawo mm. ivo pavakasvika makore 33 vakaita tsaona e, vachifamba paice mm. vakatombonzi vafa mm. e, vanhu vakatombochema mm-hmm. uyezve ndo makore akaroerwa jesu pamuchinjiko pa mm-hmm. saka for munhu wemurume ndo makore ekuti ekutanga kutarisira umwe upenyu

Take us back to those years you can remember, as young as you can remember. Take us back. And in the next seven minutes that we've got of this segment, tell us your story as a young man. hanzi tino eh, wakazvarwa gore 1990 ndo gore rakauya nyaya yeisapu hatinoziva izvi nezveisapu eh, eh, uyezve ndobva wazorasikirwa nababa uine five years mhm. ndobva wakura namai ndovaikuchengeta mhm. and ndo and matambudziko ndipo paanga akati wandei ipapo right so vari kuti e, maminetsi ma 7 asara mm -hmm. dzoka ku1990 uchiuya uchimbotiudzawo upenyu mamiriro awanga wakaita kwauri iwewe kuti tisvike patiri nhasi haa ah, upenyu wangu wakandiomera ndakura ndiri munhu anga akaremerwa neupenyu zvakange zvakanyanyisa Aitopona nekutoti pamwe pacho unototi chikafu unotonokumbirwa pane zvidzo kutonzi ah, mwana uyo uchipfuurawo mupeiwo zvasara zviya zviya e, ndodyawo asi mai ndaiona kuti mai vane shungu asi munhu wechikadzi airemerwawo nemhuri asi shungu wakanga wainadzo ndo muraramiro wandaiita wakanga wakaoma zvakanyanyisa tine seven minutes dzekutaura zvedu zvakawanda nezveupenyu even zvechikoro zvekufamba kuti makazoita mm. seiko eh. tell us the details every day of life how it was from the age you can remember maybe you were four or five years old tell us what happened how did you feel without a father working as a young boy growing up into a young a teenager How difficult was that period? hanzi nyatsotaura yekuti even kubva pese pamunoremember muchiri kuma four five years mm-hmm. kuti muchikura musina baba mai vachitambudzika muchikumbira chikafu muchita sei nyatsozvibuditsai vamwe vazvione kuti kuzosvika pamuri nhasi zvinokundika orit andinongoremember kuti ndichikura eh, ndakatanga kutoinofudza mombe dzevanhu ndiri kuma five years iwa muchati five six years Ndakanga ndakutoti ndichitoziva kuti ndoenda kunofedzerawo nemombe kunoshanda maricho atoti maricho ayaya ndotouyawo nesipo pamba ndiine five six years idzodzo toti mama ndauya ndachifedza mombe panext door apo panouyawo vana vavo panext door vanenge vabvawo kuharare ouyawo nesipo nezvishoti hembe dzenyu dzakabvaruka taizoitoenda kumutsirindi tichiita musikanzwa titi mutsirindi yekumamisha yeye saka matrouse aigara akabvaruka kuyi kumashure uko saka ndaizoti ndikanoshandawo ndobva ndanzi holiday nokufudza chi urikufudza mombe wozouya wopiwawo zvekupfeka nemaneighbors ndozvinhu zvandinoremember kuti zvakaitika mulife mangu pakukura kwandaita and zvekuchikoro yati kuchikoro ndakaenda angoti endeyi endeyo but kuenda kwataita ndekuti waiti waenda nhasi school fees yoshaika wobva wadzingwa Eh, mangwana wombonzi mbonofudza mombe dzanhingi oita two weeks uchifudza mombe wozoti kamari kawawana ikako ndokaunoda unobhadhara fizi yako futi saka ndo muitiro wataingoita tichikurawo zvichirema zvakadaro svika ndazotangawo kuti ndiri munhu akazokasika kuziva kuti eh, ndakakura ndiri huku yechibhoyi soti toti huku dzechibhoyi handiti mm. ndakatongoreerwa ndakatongoyaruka ndiri mwana wetsuro anotongoberekwa nekuti umhanya kundasi kunoyamwa yega handina kurerwa sebhurera rekuti ndinombopiwa chikafu ndaitoziva kuti ndofanira kuteta ndega kuti ndidye ndofanira kuteta ndega pakukura kwese kwandaingoita kusvika nanhasi interesting do you have any desire to go back to school to finish your schooling primary secondary even maybe university one day hanzi mune tarisiro here yekudzokera kuchikoro kana pakwagumira kuprimary maybe obva watozoti wakagumira papi mm-hmm. kana kuenda kusecondary kana kuzoendawo kana kuuniversity ya izvezvi ndoba ndakutofunga kuti ndi nditsvage ticha anoti ticha ndiri kumba wandotobhadhara bcause kuchikoro ndakaenda but ndakagumira grade seven but grade seven yacho yaisiye kuti ndaiinda kuchikoro everyday mm. aa bcause ndaimboti ndikada kuti ndomboenda kunofudza mombe ndombotsvaga mari yekuti ndizvibhadharire ndega but pandari izvezvi ndoba ndakufunga kuti izvezvi ndofana kutsvaga ticha wangu anotanga kuita sei anotanga kunditicha kana ndanyasosetla zvandiri kuda mm-hmm. ndoba ndakuda kuenda

Hanzi ivo vakasiyawo chikoro vaine 17 years havana kuzopedza secondary school yavo mm -hmm. asi vakazokwanisa kuenda kuyunivhesiti yeharvard iri kuamerica mm -hmm. so vari kuti vari kukupa kurudziro yekuti e, dai wanyatsokonsidha zvakanaka zvechikoro izvi nekuti pane pazvinozokubatsira muupenyu chokwadi ndotozviona kuti pane pazvino pandada kuenda pamwe pacho pane pandoda kuti ndotoshuvira ndega ini kuti Pandakusvika apa pamwe ndingadai ndakatokura even kana kuma kuma shops but pamwe pacho ndototya kuzoinvesta mari yakawanda ikoko nemhaka yekuti ndei ndava kuti kwandakuenda uko kunogona kuzondirasisa saka izvi ndikutozviziva kuti chikoro chino chakakosha so i take it you accept the challenge to continue hanzi saka ndiku eh, tinobvumirana kuti unofanira kukondinya handiti eh, excellent stay tuned we'll be back

hanzi tiri kuziva kuti izvinhu zvazvakaoma even chikoro makatadza kupedza asi mune mabasa amanga makuita kumaricho muchishanda namai eh, tiudzei kuti zvazvakamira sei maricho amaita aya zvaikubatsirai sei and even makatanga nezera ripi kuita maricho iti six years ndakanga ndakutotanga kutoziva kuti ndonofudza mombe zvandaitandaitoenda ndonofudza mombe dzevanhu ndobhadharwa saka ndakurawo paiti ndaiti mai vakaenda unobata Ito chimugwaza yawo iye yekusakura iye. Ito ndo ndakabatsira ngo ndichibatsira chi ndichibatsira mai kusakura. Kusvika ndatoti kure iwo ndakuma 10 years. 9 9 10 years ndakange ndakutoziva kuti ndobopa ndobopa mombe pamba. Ndonorimirawo wanhu ne nemombe maricho emombe aya. ndobhadharwa ndozvandaiita izvozvo mwari cho ataiita namai kuti ndibatsirewo mom because ndaiona kuti moms apa vari kuremerwa shungu wanadzo but ha vanenge varemerwa saka ndaiitawo shungu kuti ndikabudawo ndakadai ndoya ndakabatawo bhagidhi rangu rechibage iwoyo buda wakadai oyo ane mafuta mangwana ndobudawo nekuleft ndoya ndine bhaa resipo kuti tirarame because ndange ndine eh, vanin'ina vadiki vandiri nehanzvadzi So that Maricho, the jobs you were doing, how much money were you earning and how long would it last? hanzi kumaricho maiwana marii uye maricho aya maiwanzoita nguva yakareba sei pabasa rimwe nerimwe ah, pamwe pacho waiti ukaenda kana asiri emugwazo kuti mungoshanda zvetime rezve maine mutanga ona six topedza kuma four four in the afternoon yes mopiwa marii topiwa ma two dollars two dollars yes for the whole day's work yes and was that enough money to eat food to get transport to live on apa ah, level iyoyo unongotoona kunge zviri nani but inenge ichirwadza mari iyoyo bcause inenge isingazokwana zvavari kuda bcause not every day unofanira kuti ubude kuti udye chikafu unge wabuda nemaoko ako

Hanzi maricho aya akakudzidzisai chii muupenyu e, zvinova zvakusvitsai pamuri nhasi chii chamakadzidza chamungaudzewo vanhu kuti kumaricho uku ndakadzidza ichi neichi zvazondibatsira muupenyu hwangu kusvika nhasi ya tikati maricho akandidzidzisa e, maricho anorwadza Ibasa rinorwadza riri hard saka chakaita kuti ndizosvika pandiri apa nyaya kuti ndinotya kuti ndikada kutamba futi nemukana wandii ndaanawo ndinodzokera futi kumaricho aya kuti nditsange kubata badza futi saka zvinoramba zvindipa zvindimotivesa kuti ndiende mberi ndishande ndisadzokere kwandakabva kumashure mhm. because anditi ndoziva kuti uh, kana tiri kuchechi kwajesu tinoti ndo kuijipiti kumaricho mm. saka pandari handichada kuti ndidzokere futi kuijipiti So I'm going to ask you a bit about your faith, about the religion, church, God, what it means to you. And in those questions, I'm going to ask you the first one is how does God come into all of this? And where do you see his hand in helping you? hanzi taakumbobvunzana zvechitendero mm-hmm. pakubata kwese kwamunoita munoono here kubata kwamwari mubasa renyu ende zvinokubatsirai sei ya ndinozviona Ndinoona kubata kwaMwari kuti ini ndiri masanda chikoro but vanhu vanondishandira inini kubva kushop kusvika kupurazi mamanager neini vakadzidza kudarika inini saka zvinhu zvandinoona kuti Mwari akandiitira nyasha ene ndichitenda mai vangu bozi ndavakandidzidzisa Christian yekuti kuna Mwari kuna Jesu saka zvinhu zvandinotenda ine zvakandibatsira kuti pandakatanga kubata mari shoma vamwe vaibata mari dzinenge dzangu and vakakura vari nani kudarika inini Wangu wainana baba wangu waine tumatwa atori nani wana nhasi wanoita zvoenda kumabhawa anomwa hwahwa saka inini zvakandibatsira kuti mari yandaibata yese ndainge zvati ndikabata mari yangu ndinongoidzorera babasa rangu and handisina ngoyoda kuenda kumafaro saka zvinhu zvakandibatsira zvakanyanyisa mm. thank you for sharing that patrick so if i understood you a christian i'm a christian if i look at how god um, develops things he takes

How do you love God and how do you know you're called by him to do what you're doing? Right, hanzi taona kuti tese tinonamata tiri machristians. Mm. Eh, toda kuti ti eh, timboona kuti pane zviri pane basa rese riri kuitika iri. Mm -hmm. Eh, iwewe calling yamwari iri kukubatsira sei tiseenza romans 28 mm-hmm. kana kana kwamboiverenga zviri kukubatsira mm-hmm. sei Haa zviri kundibatsira zvakanyanyisa. Zvinondibatsira pabasa rangu because zvine ndinoti kana pane parima pacho ndinonamata. Inga ndambotaura paya ndichiti chero ndikatadzirwa eh, handiratidze munhu wanditadzira pari pabasa because ndakangorangarira kuti Solomon Shinja akanga ainacho injeri. Saka brain dzandinongoramba ndichikumbira kuna Mwari, Mwari ndipeiwo pfungwa dzakanaka dzekuti ndiende mberi ndizive chakanaka nechakaipa kuti izvini kwata saSolomon kuti azosvika kutungamirira nyika nekuchengeta mhuri munhu anga aine mhuri yanga yakawanda aizvisa kuna musiki mm. Thank you. Talking about Solomon and the role of mentors, of role models, looking back at your beginning, your parents, you didn't have a father, you had a mother. How much do you believe their role they had in your life was to give you the success you have today? hanzi tichitaura nenyaya yasoromoni yari kutaura mm. handitika mm. toona kuti wakazokura usina baba mm. asi uina mai e, unoona kukura kwawakaita ukuku e, kwakusvitsa pauri apa sei zvii nemaonero ako aunenge uchiita nekuda kwa nekuti wakakura usina baba uina mai chete handiti mm, mm, mm. asi ukutaura nenyaya yenjere dzasoromoni eh, iwe wakazozviona kupi ah, ndakazviona kuchechi kwandaienda namai ndokwandaidzidzawo kuti tichiverengerwa bhaibheri tichidzidziswa kuti tofanira kuda even mai vangu zvinhu zvese vanenge zviti hatizviite kuna mwari chero tiri mumba chaimu tikatadzirana newakomano kuti ano iwe nyarara

mm-hmm. akavadzidzisa kuti zvaunoitira vana vako handizvo zvinovayambutsa mangwana asi zvausingavaitire ndizvo zvinovabetsera kuti vazonge vachikura iwewe takatarisa upenyu hwako e, zvawakaitirwa nezvausina kuitirwa nevabereki uri kuona zvakakusvitsa pauri nhasi sei ya ndozvakaita nditosvika pandiri pabuzi e, ndakange ndine shungu yekuti Ndingona mutano kuti ndaiona ma, ma neighbors handiti ka. Wana wavo wa, wa, wanga waine age neni, mukuriro wawaita. Wakanga wakanaka, wanda ndaiyemurawo, ndaiadmire kuti ano wa, dai, dai, dai baba wanga waripowo, ndai, ndaidai so. But ndikuzoona kuti baba hawapo manje, unotongoona kuti hapana hapana yekutamba, unogamuchira zvaapo. Utoenda mberi ne, ne, neupenyu hwako, because haugoni kuramba wakamirira baba uye kuti zita, ah, hawachamuki, hawachamuki. Saka zvakandipa shungu yekuti ini ndichi- ndichingotanga kuti rega ndiende mberi. Chero baba vakanga vasipo zvaindirwadza nanhasi zvinondirwadza ndotombofunga dai baba vangu vanga varipo ngotaura navo chete zvinhu zvakakosha mm. e, like zvandingoita namai vangu rasa mai vangu ndatanga kushanda ipapa mai vangu munaigara kumusha but ndakwanisa kuti ndikanditengerwa mai vangu ipapa imba mutown bcoz ndakaenda kwandi upenyu hwakamborarama ane age yavo varinga vachizororawo saka nani ndinoshingo dai baba vangu vanga varipo kana mota ndaita ah, baba ndakutengereyo mota iyi zvandakaitirwa mai vangu vatengera imba mutown marondera

kubva pane zvatanga tichitaura pano mm-hmm. asi vari kuti tichipetera purogiramu yanhasi mm-hmm. ndeapi mashoko aunoda kuudza vateereri vese nevakatarisa kuti vange vachi atingati pachirungu inspiration mm-hmm. vange vachiwana mahlausan ekuti basa ravo riendewo kumberi asi ivo nhasi kwauri vadzidza wedhi rekuti shungu saka shungu vachadzisenzesawo mubhizinesi ravo asi mashoko mashomashoma aungape kuvateereri kuti vange vachigara nawo vachizobudirirawo ndeapi ya mashoko mashoma ndingataure kumayoung generation akafanana neage yangu ndeyekuti ngatishandei Takanangana neZimbabwe hedu takatarisana nefarming zvakanyanyisa saka ndoti ngatishandei tichisiya zvinodhaka nemadrugs mm. e, ndo chinhu chikuru chinhu chatitende mberi nekusada zvinhu zvaka nekusamhanya kuda zvinhu zvakanaka nguva isati yakwana nekuti ukada zvinhu zvakanaka nguva isati yakwana hauzoende hausvike mukenani unofanira kutangira pasi uchikura mbichana mbichana kusvika wazokura saka even kana ukada zvinhu zvakanaka iwewe nhasi ukabata ndokwamedza zvekuti ukabata iwewe ufanira kumazana unoti wakabata ma 6000 unomhanya kutenga magd 6 kutenga mota yakanaka but mota iyoyo haina chainokusira mangwana haina chainokupa kunze kwekuti utanga wainvesta mari yako mm -hmm. ini ndinodzidza kuti e, ukanga uchida kutenga motikari izotenga motikari mari yako yakanaka Yakwana zvekuti paunotenga mota kana mufaramatsi kana mukuru womota unotange munhu ari kutenga chingwa mm. saka unoenda kumberi but ukati wabata mari nhasi wobva wangomhanya unotenga mota otonokwereta imwe wedzero 2000 mari iwe usina kuisa paproduction augone kusvika kukenana auna kumberi kwaunoenda saka ndozvandinodzisawo mayoung generation kuti ngatisiyei zvinodhaka nemitoriro tishande tishandire nyika yedu Tibudirire Zimbabwe iyoyo nyika inozotarisirwawo pai pamusoro ndodzoka kuma young farmers ndoda kuti isusu ma young farmers tiri kurima isusu vana wedu nevanin'ina vedu anofanira achibva kuuz kandi achibva kuinvesti yaenda ingave yeamerica kandi yechii anofanira kuti inini ndakudzokera kuzimbabwe ndoda kuti tafama noti kuti ndoda kuti tafama nekuti ndazoshaya basa rekuita Tobva tawaite ma farmers nekuda kwekuti ndikuda farming achingokura nekutoona zvatiri kuita wesusu. Zvandinokurudzirawo ma young generation. Mm. Mazvita Tatenda Patrick, as a Zimbabwean who loves my country, thank you to you. I see another Zimbabwean who loves his country, who's doing his part in building this nation. Makorokoto. Aiwa, totenda.